irra haa jiraatu rahmanni rabbii akkaan gaarii wani nu deebisee walaloo biratti alhamdulillaahi galanni kan isaati isaa tumutti isaa jiruu teenni jalqabaa hanganumatti nu laafskaali qayaamoti nu waliin tu'a hanganumatti nu waliin tu'a hanganumatti Yaa intala tiyaa barnoonni cufamu dhiyaate ati kunoo barnoota lakkistee dhaba malee ijaa fi gurra dhabde faaxumaa too qo'adhu maaluma taate barnoota lakkisiin jiruun jajjabaatte barnoota lakkisiin jiruun jajjabaatte. Kaate kaa kunoo ummaan tiyaa mana sitti qaraati qaraati lubbuun nu fiddeeti yaa ummii sirraan taa'u nageetti qaraatumaa uffite hanganumatti laakanaan nu godha mana taa'eeti Laga naannoo godha mana taayeetii. Yaa miciyoo tanan akkam si goggodha maalumaatu akkana si goggodha hah yaa intala tiya du'aayin si godha nama barateetu laaqanaa hoo godha akka nama baratee si goggodha akka nama baratee si goggodha. Soomni arama nama na agarte moosumaan cinqee hirriba waakaate haimaa muddiina qabachuu eegalte Chachii ganamaan hojjaa didee an sin dhagahu jantaa tee an sin dhagahu jantaa tee. ni jira kunoo kaati itti amantu ammaan si garsiisa fiidee na jalaan baatu waliin si barsiisa waliin si barsiisa xiilaadha maqaan isaatu waliin si barsiisa xiilaadha maqaan isaatu atuu hafuuran baastu Mee waa takka je'ii yaa afuuftu, intalli qaraata harka qaraatiin jirtu ammaan si garsiisaa waan haati ilmoof taatu, ammaan si garsiisa waan haati ilmoof taatu. Hayye bilaw jettee jettee ittiin laala cabsatta anaa miti ummii muudii akkanaa ijoollumarra qabatta uleen sila na as faraaraata waan uleen na tumuu an namaa wahiin bineensoota waan akkanaa dhiisi akkam yaadatta waan akkanaa dhiisi akkam yaadatta.

Soomni ammaffaa keessa kuttee dachaa'uu hedduu daddabbattee anuma aarsuuf jillee kana haasa'ite if kabaji ummii daangaa tarkaanfattee if kabaji ummii daangaa tarkaanfattee. Yaa miciyyoo toosiin gorsaa na dhagahi yaa muroo onnee tiyyaa tan rabbiin naaf si kanne if gaafadhu hogguu takka ifiin haasawi sadubu haadateetii hogguu takka na hogguu takka na dhagahi rabbi si haa qacelchuu faaxumaa toohi rabbi si haa qacelchuu faaxumaa toohi.

Si magan si magan way intalti maal haasoyti hin qaanfattuu safuun beeytu ati sheyxaana har- sheyxaana harkaa si qabaniin beeka sirritti yaa rabbi of beeksisi khaaliqa yaa mooti an sirra dhifadhe rahmaan koo ati an sirra dhifadhe rahmaan koo ati amma faa ummii hedduudhaan sii obse yoo feete maraadhu yoo si feesisee an tiktok gubbatti riikaardii caccabsee maam tiktok daleeyna yoo si feesise wajjin beekamna addunyaa irratti si baasee wajjin beekamna addunyaa irratti si baasee deemasi intal intala maraatte tegeeleen isii akka feete goote isaanis gaafata yoo qaalii kiyya goote tiktok kun shirsi goote tiktok kana dhiisi yoo nama ta'uu feete tiktok kana dhiisi yoo nama ta'uu feete. Arra maalummaan tahee qalbiin na waswaaste suu hin jiru arra dachiin na zorte geeleen tiyya dilma kana na shawwadde nafsee tiyya arra na dabalamte yaa ummii xiqqoo dhaabbadhu if gate yaa ummii xiqqoo dhaabbadhu anuu if gate. Rabbii kiyya du'aa'ii tiyya naa qeebali na qa- naa qajeelchi na qajeelchi intala tiyya qaalii sumaan eebisaa ammallee baradhu nama naa caalii yaa faaxumaa too hojii tee hunda ija qalbiitiin gallaalii mee akkana si gorsee mee anuma tana laalii karaa hamaa hunda firraa laalii karaa hamaa hunda firraa laalii. Dhiifama naa godhi haadha too maamaa yaa maamaa takkaan si dhungadhaa sin maramaa an dogongore waanuma hundaa lubbuurraa hin sin jaa dhiifamaa yaa rabbi umrii naa dheereysi maamaa yaa rabbi umrii naa dheereysi maamaa. Alhamdulillah yaa rabbii kiyya sumaan naa qacelche intala tiyya kanarraan bukkeeysan buusin balaa biyyatu hunda atumaan naaf garaa yaa rahmaan kiyya summa lakal hamdu yaa rabbii kiyya atumaan naa laaffise yaa mootii intala tiyya atumaan naa laaffise yaa mootii intala tiyya. Assalaamu Aleykum walaloon teenyallee finnee wabarakaatu isinii waliin marannee nagayaan oolaa isinin jennee nagayaan oolaa isinin jennee. Wassalaamu Aleykum warahmatullaahi wabarakaatu.